Adamyň päli. Çölüň howasyn garyp tozany, şilliň bir göwre barýa uzaga. Aslyşýa çerkez, aslyşýa ojar, aslyşybersin, geçer ol, geçer, goltugynda şer, gujagynda şer, şokur sanajyň bujagynda şer. Ýüklenip barýa söýünji bilen, söýünjileriň eýmenji bilen. Köwşi bilinde barýa al başym, Päliň ýoldaşyň, päliň ýoldaşyň. Owadan gyz-a, owadan sen, owadan sen, owadan. Aýdymdan. Owadan sen, owadan sen, owadan. Bu aýdym ýaňlanýa, her säher, her şam, Ýöne bu gürrüňim aýdym hakda däl, sen hakda, sen hakda, garagaş uýam. Şol aýdym aýdylsa, keşdäňi taşlap, kitabyňy ýygnap, saçlaryň çöşläp, seredip ýokaryk, äňedip aşak, kä yzyňa ýöräp, käte öňüňe, aýnaň içindäki keşbiňi ogşap, birine pyşyrdap berýärsiň salam, birinden pyşyrdap alýarsyň salam, Soň bolsa, Eje jan, men owadanmy? diýäýjek, diýäýjek, diýäýjek bolýaň. Asyl bir gezeg-ä diýdiň hem goýaň. Şonda garry eneň öz balasyndan ýa-ha hoşal, ýa-da nägile bolup, ogşapdy gözleriň pyýalasyndan. Sen bolsa ol posaň manysyny çözmän, ýene öz ýoluňa bolduň rowana, ne gözel ýigitler yzyňdan garap, neden bolupdylar däli-diwana. Bolmajagam bolsun. Şeýle bir saçlar ölçemäge ýetmez kelte gulaçlar. Şeýle bir gabaklar, şeýle bir dişler, baksaň ertä galjak şu günki işler. Şeýle bir göreçler, şeýle bir gaşlar, üç gün bakyp dursa ölmezdi aşlar. Şeýle bir ýaňaklar, reňki çirksiz, şeýle bir barmaklar, boguny süňksüz. Gürrüňem etjek däl kirpikler hakda degse deşjek Taňrym penaňda sakla. Ýöne men şonda-da owadanmyň däl entek belli bir zat aýdyp biljek däl. Bir topar ot-suwdan geçeniňden soň Ýetmiş ýanyp, segsen öçeniňden soň, ajyl süýjini içeniňden soň, bir ýigidi saýlap seçeniňden soň, seçeniňden soň hem ol ýigit bilen nije menzil ýoly geçeniňden soň, men diňe şondan soň, şondan soň diňe owadanmyň, dälmiň aýdaryn saňa. Bagtlylyk hakynda. Işçiniň spekuliant goňşusyna ýazan açyk haty. Diýdiň sen, işçiler nädip oň ýaka alýanja şojagaz aýlygy bilen. Emma weli işçiň günlük baýlygyn deňäp bilmen ýyllyk baýlygyň bilen. Seniň puldan başga bilýän zadyň ýok. Pikiriň zikiriň pul, pul, ýene pul. Bolmasa-da bizde gul diýilýän zat, sen gul, haram puluň elinde, gul. Agaň soňky demde hyrkyldap ýatyr. Sen onuň yzyndan gitmäge derek, şo günki gazanan puluňy sanap, ekstra bilen urýarsyň börek. Syrkaw dem sanaýa, sen pul sanaýaň. Men bolsa gazany gap-garyk pitde, bugy hem gaýtmadyk jüýje çorbasyn seniň dertli agaň elinden eltýän. Sen bolsa şu mahal sanan puluňy desseläp-desseläp daňýardyň müňden, emma meniň kisäm müňsüzem bolsa, şu mahal müň esse bagtlyldym senden. Obadaş tanyşyň ýogaldy bir gün. Duran-duran ýerden ylgady Ulil. Sen bolsa, Syrkaw men işli men diýip, tapyndyň özüňe müň dürli delil. Men bolsa şo mahal egnim tabytly, dostuň göterip barýardym öňden, şonda meniň kebzäm, hasratlam bolsa, müň esse baýdym hem bagtlyldym senden. Dileg edip geldi garryja eneň, Bendi dilegçem däldir-le weli, düwünçekmi ýa-da atgulak üçin azajyk ýetmedik bolarly puly. Sen oňa köneje üçlük uzatdyň, soň bäşlik uzatdyň, kesenek senden, men bolsa şo mahal öz enem bilen müň esse baýdym hem bagtlyldym senden. Ne roman okaýaň, ne-de bir goşgy. Okamak deregine içýäň hem iýýäň, bir kitap görkezsem, sallarlap görüp, şoňa näçeräk pul allaka diýýäň. Beýik Magtymgulyň kitabyny hem özüň däl, getirip beripdir ogluň, halal-haram hakda okan mahalym, kitaby ýyrtaýjak, ýyrtaýjak bolduň. Dogrulyk hakdaky ýekeje söz hem ýerleşip bilenok pos basan beýne. Men bolsa her agşam bagrym berip, Puşkine, Pyraga, Nowaýa, Geýne, Balarsa ýaly şire toplaýan danalyň dürdäne setirlerinden, Şol pursat bar öýüm maşgalam bilen müň esse gurply men, bagtly men senden. Söýgüden doýanok meniň gözlerim. Seň gözleriň bolsa doýanok zatdan, Köpügiň hasaplap uzynly gije meni-gelniňi-de çykarýaň ýatdan. Men bolsa şo mahal mele otjakda, her minutda iki ýaşyňy ýaşap, uly söýgi bilen ýeten kä lebinden, käte gözünden ogşap, seniň puluň sany çen çakdan çyksa, meniň posa sanym çykýardy çenden. Şo mahal özüm hem, gelnim, öýüm hem müň esse baýdyk hem bagtlydyk senden. Her gije, her säher eýmençden eýmenç, gara wakalary görüp düýşüňde, käte basyrganyp, käte gygyryp, hiç zatdan gorkmasyz juwan ýaşyňda, maşyn sesi çyksa tisginip turup, çyrany-da ýakman ylgaýaň gapa. Biz bolsak şo mahal çagalar bilen gark bolup, iň süýji-lezzetli uka, Zähmetiň, söýgüniň eşretini görüp, nur sorup ýatyrys, ertirki günden müňläp pulumyz ýok, emma müň esse baý biz, arkaýyn biz, bagtly biz senden.